Kūmara e Hei whāngai te hunga āpōpō e i He tai hī ngarungaru He ngaru whawhati pai whenua Ko te tai tama tānei Rere ai a Tūhoronuku He tai whakapapa pounamu He tai hārō He ngaru honihoni oneone Ko te tai tama wahine i rere ai a Tūtemahurangi. Kooti katoa ngaa mihi e tooku taumata raatou o teenei kaainga e mihi atu ana. Ko taaku he taa ruarua i ngaa koorero katoa. Koutou ko te hunga ora, nau mai. Koutou ko te hunga mate, e moe. Tātou ko te kaupapa e rere nei ko te manu kōrero e tau nei ki tana tā huaroa a ki te kaikohekohe, nau mai, haere mai, a kāti rā te taha mihi. I te taha wai o Ōhinemataroa i puta mai te taiao manaaki a tōku māmā, kua puta mai ko te whenua. Tōia mai, kūmea mai te nuku roa kia hongihongi i te paru o te whenua wai karamihi e noho rā ki ngā rekereke o Tautoro. Kua poua taku whenua ki taku whenua. Kotahi te kaupapa whai pānga ki taku ngākau, arā, mā tātou te taiao e ora ai. Hoi nō ko te taiao, he whānui, he nui, he rahi, he teitei, he hohonu. Me whakawhāiti ake au i te kaupapa nei kia whakamārama ake. Ko tāku e kōrero ana mō tōku taiao Māori. Āe, he whānui, he nui, he rahi, he teitei, he hohonu, Erangi kotahi noa iho te kaupapa e motuhake ai ki te taiao nei. Ko te reo e taka mai ana i aku ngutu, ko tōku reo Māori nei. He hononga nui ko tā Ngai Māori ki ōna whenua. Kua mea atu ahau nā te aha i pērā ai, puta whenua mai tātou, hoki whenua atu tātou. Ko te titiro o te ao Māori he hononga whakapapa ki ngā atua, ki ngā tāngata, a ki te whenua anō hoki. Erangi nā te ngaronga o te whenua, he ngaronga reo, he ngaronga tikanga, he ngaronga whakaaro Māori hoki. Ko tā te mahi ahu whenua o tātou tūpuna, ko te ngaki i te whenua, te keri i te papa, kia hangai ngā ahuahu kia tupu pai mai ngā kai hei oranga mō rātou. I matua mōhio kē rātou ki te wā tika kia hauhake i te whenua, me ngā tikanga tā te maramataka. I a te wā ko te reo Māori te reo anahe i whakakōrerotia e rātou i te mahinga kai. Moko, haere ki te tiki i te hōiho kia paraungia i te whenua. Āe, Krani Pāpā. Moko, haere ki te tiki ngā purapura kia whakatō. Āe, Krani Pāpā. Moko, Haere taua ki te ngaki tarutaru whakatikatika i ngā ahuahu. Hui, hai kani pāpā. Moko, haere mai ki te waru ēna i peruperu, e Rangikawa koe e tohitohi. He aha te tohitohi kani pāpā? Kia kaua e rahi ngā hiako, kei maumau, kei riro tō peruperu, hei māpere. Oho, hai kani pāpā. Kei Papa! He rekai nei Peruperu! Aai moko! Ehara tēnei te taiao i riro ma tōku Granny Papa. Ko tāku, he rerekē. No reira ko tērā reo ka riro ki a ia ano. Ko tōku reo, he rerekē. Ko tōku taiao, he taiao hokohoko. Kua whakatahangia te parau, te ngaki, te waru, te hauhake, te ahuahu. Nā, kua whakatahangia anō taua momo reo. I wēnei rangi kē ka haere te tangata ki te toa hoko kai ai. Tika pū he rerekē te reo e pātere mai ana ki rō wāhi hoko kai, ki tā te reo mahinga kai. Mutu atu, kua ngaro te mātauranga, kua ngaro te tikanga, kua ngaro anō taua momo reo ahu whenua ki waenga i te nuinga o tātou. Ko taku manako a tōna wā, ka hoki mai tērā taiao, tērā momo reo anō hoki. Ko te reo te motuhaketanga o tōku taiao. He whānui, he nui, he rahi, he teitei, he hōhonu. Tēnā koutou ngā māhita o ngā kura o ēnei rā. Tēnei ka hoki atu ki a Moko rāua ko Crunny. Karanipāpā, I a koe i te kura he reo Māori to koutou reo? Haere mai moko, me koni ahi tāua. I ahau i te kura ko te kiri o waewae tino rongo i te mana o te trapu. He aha te trapu, Karanipāpā? O kau aku wari ki tērā. E kore rawa tō taiao i riro mā te trapu koutou e kōrero Māori ai. Ranipāpā, Nā te aha koe i pupuri ki tō reo Māori? Nā te mea ko tōku taiao tērā, me te mōhio ka riro tērā taiao ki ōku uri. Āe Ranipāpā, koia nā tōku taiao, tēnā koe e mārō ai tō arero Māori. Tātou e noho nei, otirā tātou ngai Māori, ehara i te paki waitara noa. Ko tērā te taiao o tōku krani. Korekore o tō krani. Na ko to tātou utu ki a rātou, me riro tērā hei taiao mō tātou. Haunga kē te trapu. E āhei ana tātou i wēnei rā ki te kōrero i te reo Māori. Horekau he whiunga, horekau he raruraru. Nā ko te raruraru pē i wēnei rā ko ngā whakaaro pōhēhē, rawa te reo Māori he reo rangatira. Nā i te kura auraki ahau, hoi nō rereke katoa oku whakaaro i tēnei tau. Nō reira me rerekē te taiao. He hiahia nōku kia waipuke katoa taku taiao i te reo Māori hei reo rangatira. Kia ngahoro katoa ngā whakaaro pōhēhē. Hei utu kia koutou te kurahina. Koutou i pakari, koutou i mārō te tū, kia taka mai tēnei reo i aku ngutu. E oku krani, tēnā koutou. Ehara tērā i te pakiwaitara noa. Ko tō koutou taiao tērā. Erangi, ka rerekē tōku taiao ināianei, ā, mō āke āke. Ko taku utu, me waipuke te reo i te taiao nei. Me whānui, me nui, me rahi, me teitei, me hōhonu. Me hoki au ki taku wake taiao kura. Nāku anō te hiahia kia huri ahau hei ākonga o te kura kaupapa Māori, kaua hei ākonga o te kura auraki. Horekau ahau e mea ana e kino ake te kura auraki, kāore. Erangi he pai ake te kura kaupapa Māori mōku kia tika te waipuke o taku taiao i te reo Māori. Nāku anō tērā tohutohu. Mā koutou anō tō koutou ake tohutohu. E Rangiuia te pātai, he aha te motuhake o tō taiao? E tiaki ana koe i tērā motuhaketanga? E whakataha ana raini? Na, ko te motuhakatanga o tōku taiao, ko te reo Māori e taka mai nei i aku ngutu. Kua hau tēnei e whakamana ana e motuhake tūturu, otirā kia utu taku nama ki tōku krani. Hei whakarāpopoto, tēnā, nau mai haere mai hau mai ki taku whare tūpuna e tū nei. Ko wai te ingoa o runga? Ko taiao Māori. Kei te pou tuarongo ko te hunga nā rātou te huarahi para. E te rangatira e heke nuku mai, ko koe tētahi. E te tohunga e te whare huia, tēnā kōrua. Kei te taumata kōku krani, kōku pāpā, ko te reo whakatau. Tēnā koutou. Ko te reo karanga ko ku krani ko ku kuia, tēnā koutou. Na ko te whare e tū nei, he whare wānanga pō te ao, ao te pō. Ko tōku taiao tēnei. Mai te tuāpapa ki te tāhūhū waipuke katoa nei te reo Māori. Ko tōku taiao tēnei, māku anō e tiaki, e ora. Māu anō tō taiao e tiaki, e ora. Mā konā e ora ai tō tātou taiao. Āe, mā tātou te taiao e ora ai, erangi ki tā te kī o tōku Krani Pāpā i a māu e kai ana, e hakawhitiwhiti kōrero ana. Me prumapruma koa i waho i tōku aha i te tuatahi. Nā, ko hau tēnei e prumapruma ana i waho i taku kuaha. Haere koutou te tiki i tō koutou ake pruma. A ko te kōrero whakamutunga ki tā te whakatau wā ki a Rangimāria, paraungia te ngākau kia rāhuingia he ahuahu mō ngā purapura reo Māori. Ki tā te whakamārama, waiho mai he wāhi o te ahi kā o tō ngākau mō tō tātou reo Māori. Koinā tōku oati. Ka whakatō au i wēnei kākano i nāianei, ā, mō āke ake. Kia ora.